abusua kɔɛ a kasa aba biem sɛ nipa didi wie nipa nka nsɛm nwie um, yɛtra ase na nkɔmmɔ no bishop benadnya kɔwuo ɛno ho nsɛm no Ɛno ara na yɛsan de brɛ mo anwumerɛ yi, na nsɛm no yɛ pii. Gya so TV nie, yɛkɔ dwa so fa deɛ ɛwɔ dwa so ne yɛde aba gya so ne yɛne mo akyɛ. Na nsɛm no baabi a ɛnam no ɛyɛ nsɛm a ɛmu ɔdu yie papaapa, na nsɛm no ɛmu ɔdu sei nso deɛ a, na ɛyɛ sɛ yɛgye firi, yɛgye mpaeɛ firi ɔpamboɔ hɔ. Nti mmea ngye mpaeɛ mfiri ɔpamboɔ hɔ, ɛba a yɛatoa so. Pamboee! Asɔfo a mo ada nyinaa monsɔre, mo a monom mo yerenom nofo, mo a mo a mode mo ano abom, mo nyinaa monsɔre. Bible no si hɔ no, fo ano kɔbom. Ahyia, nnipa nyinaa nsɔre. Mommɔ mpaeɛ na Awurade mmia kwan ma mo. Monsɔre ma bi yare, ebi adwuma ɛsɛe. Wosɔre ahomakye bɛbɔ mpae no, na woanom onufoɔ. Nom no fɔ saa ba frɛ dema na kesi kesi sa po kyerɛ ni enipa bia. Saa bere a ɔpam bo abɔ mpae ama yɛn deɛ, na ayɛ sɛ deɛ Moses de poma no bɔɔ Po Kɔkɔɔ no mu no, na ɛkwan adɛm babababababa ɛrekɔ. Na awuraa yi bɔ abɔntene, ne nsɛm a ɔde reba no, mpanyin no se, Deɛ adeɛ wɔ no, ɔno ara na ɛdie, na deɛ ɔde ne kraman nso, ɔno ara na ɛyi n'ano aboa. Ɛna obi nso ntwe turodoo mma toa, na kakum nso. Mpayifoɔ se kakum yɛ gyene kwaku anum. Wate ababaawa no adanseɛ? Kakum yɛ gyene kwaku anum no, hwan na ɛkasa, hwan na ɛyɛ kwaku wɔ dɛm ha? Kyerɛ sɛ me wɔ diifoɔ bi ne sɛ ɔda me kwakuo anaa? Na hwan yɛ kwakuo?
Mempɛ sɛ mewɔ baabi a bɛka sɛ sene bi da sɛ meka sene bɛka bi asika kɔ agyina kwakuo kwakuo anom ne sɛ me megyina meyɛ kwakuo meboa na ɔsa frɛ mprɔ wɔhu kwakuo yɛ prɔfɛt da so de ka bɛku nipa o um, ɛyɛ dɛn a ɛbɛgye no n'anum na nipa didi wie nipa nka nsɛm nwie na Nnipa nso wu a ne kɛtrɛma mporɔw firi ɔteasefo hɔ. Enti ɔbaa no kyerɛ a na onim awuo no mu nsɛm no yie papaapa no ara. Bishop Bernard Nyarko wuo no, ɛyɛ adeɛ a Kumawoodfoɔ no ara bi ne nim ho bi. Ɔbɔɔ Big Akoe's din ne ade ɛna Rev. Ɔbɔfoɔ nso nim ho bi na saa nso na atitiriw ne Daniel Obinim. Na wokyerɛ mu a, Bishop Bernard Nyarko kɔɔ Bishop than nea obi nim hɔ. Ɔwɔ hɔ sɛdeɛ ɛsi teɛ no. Nti Bernard Nyarko wuo no, obi nim nim ho bi. Ɛhɔ nso Ram no. Ram no deɛ egu m'anum sɛ aburo ne nkateɛ ɔboa. Nti na adeɛ nsɛm no dɔɔso. Na menkyɛle ho no. Mom yɛnkɔgye nsɛm no mmra. Yɛnkɔ na ɔnkenkan na yɛntie na yɛmbɔ abaamu. Na yɛba a, mpanyinfoɔ magye wɔn adwenkyerɛ wɔ ho. Nti atiefoɔ montie bi ɛ, na me mpanyinfoɔ nso a me ne wɔn wɔ studio ha nso, yɛn nyinaa yɛntie bi. Yɛba a, nsɛm no a ɔka no, yɛakyerɛ yɛn adwene wɔ ho. Deɛ na ɛma bɛ yi ɔ me nua bɛɛma Bernard Nyarko baabi a wowɔ biara kafra gyie ɛsan sɛ wo wu a ɛnɛ woda fam yi. Ɛnam wɔ babesia so o. Ɔbɛ bi ataa bɔ wo.
Ɛna papa wo kra ayɛ dɛn ɛkɔ yayayayayaya ɛfiri deɛ bɛn ateasefoɔ deɛ bɛn asase so ɛno nti no ɛyɛ Kumawood foɔ a mo adwene yɛ mo sɛ yɛn nua bɛɛma Bernard Nyarko abusuafoɔ amma kwan amma mo amma ammɛhwɛ no no onua dɔfoɔ ɛduru baabie no Bernard ɔbɔ mpaeɛ sɛ Onyame mfa ne mfomsoɔ nyɛ dɛn? nkyɛ no ɛsiane sɛ wafom. Na adeɛ baako a mebɛkyerɛkyerɛ mu wɔ hanom, ɛyɛ honhom mu wiase nneɛma a ɛrekɔ so a mo mu bi mfa mo ani nhunu. Ɛnna kum awudifoɔ yi, momma menka asɛm baako nkyerɛ mo Onyame kasamafoɔ, It's better sɛ mo mu bi mobɛstarte no moakyɛngyi mo adwene. Mo a mode mo maame mo ayɛ rituals, mo a mode mo papa mo ayɛ rituals, mosi kum awudi gu

sɛ wote maseɛ but adeɛ baako a moayɛ a sese mo ghanafoɔ kumawudufoɔ ne eh, hwanhwanfoɔ sese wɔn deɛ memu wɔn dini but sese kumadufoɔ na wɔn asɛm ayɛ dɛn aba ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ dɛn wɔn yi gu eh, yɛn nua bɛma bernard nyako abusuafoɔ so onua dɔfoɔ deɛ akɔ akɔsie no ɛno na mekyiri mu mu wɔ ha yi ɛnam sɛ ɔsɔfo no bɛka kyɛw sɛ wonya akwalaa baako pɛ ɛde ba a wawie fa wo papa bra ɛhyɛ aseɛ

Ewuo no a wokɔtena FM station na woteam gagagagaga gagagagagagagaga the very day yɛ a ɔbɔfoɔ ɛmaa saa maame no kaa na ɛduru sɛ wɔrekɔ akɔda deɛ bɛn mo saa mo nyankopɔn no ase no ɛɛ big aquis big aquis Ɔkɔeɛ no, yɛsi wɔn bɔɔ obi gyina no hɔ agyina na ɔbɔe. Bika Kois, na wɔ hɔ. Bika Kois, na wowɔ hɔ. Adɛn nti na sɛ sɛ wopɛ sɛ wode bɛhyɛ maame no? Hwɛ Bika Kois, wo wayi w'anim. Ɛno nti no, w'asɛm nyɛ asɛm mma Ghanafoɔ. Ɛsiane sɛ wo deɛ wowɔ ameyɛ hunu sɛ baabi a wobɛfa a you have a, you get a money no, ɛmfa obiara ho. Woayɛ wo ho sɛ wobɛwurawura ha, wobɛwurawura ha, wobɛwurawura ha. Ɛno ne nyɛ deɛ bɛn? Yɛ asɛm. Wotem aseɛ? But wonim pɔtee paa sɛ. ɔbɔfoɔ ka a wɔde kyɛɛ maame yi, na ɛsɛ sɛ wɔda nyame ase te sɛ deɛ bɛn ɛɛ ɛyi ahoawe yɛfrɛ ne sɛn mommɔ ne dini ma me holy ghost ɛde ne dini bɛyɛ dɛn ɛbɛba mɛbɔ no wɔ ha yi ara sɛ wote aseɛ ɛno

Na mo adwene yɛ mo sɛ ɛyɛ ne fiefoɔ na aku no. Na mo adwene yɛ mo sɛ mo bɛka abiri Ghanafoɔ ani so. Mma mo mmɛka mbiri Ghanafoɔ ani so. Mma mo mmɛka mbiri Ghanafoɔ ani so. Menim sɛ me nua bɛrima ɛyi Bernard Nyako ebi ɔbɛka secret bi ayɛ dɛn akyerɛ ne maame mo. Ebi ɔbɛka secret bi akyerɛ ne deɛ bɛn n'abusuafoɔ. But because of the stardom ɛne because of ɔpɛ sɛ abusua no pɛ sɛ ɔmo protect deɛ bɛn. Bernard ne akodini nti no, ɛno nti na wɔbɛyɛ wɔn adwene sɛ ebia wɔmfa nokorɛ no nyɛ dɛn nto abɔntene. Ɛsɛ sɛ wɔhu no sɛ da brotherhood no a ɛyɛ yɛn nuabarima ɔbɔfoɔ ateɛ no, ɛho yɛ den sene deɛ ɛbɛn wɔn. Ɛno nti ehu bi de wɔn sɛ ebia wɔde nokorɛ no bɛyɛ dɛn bɛto abɔntene. But momma menka asɛm baako wɔ ha sɛ, ɛduru berɛ bi no, ɛdeɛn na yɛn nuabarima Bernard Nyarko yɛeɛ a ɛma bonsam atumi asɔ ne kra mu? Onua dɔfoɔ, ɛyɛ afotuo ma Nyame mma. ɛyɛ afotuo wei yɛ afotuo kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ ɛno nti na na mebɔ berɛ yɛdua de deɛ bɛn ɛnwom ɛyɛ afotuo kɛseɛ ɛma deɛ bɛn onyame ma deɛ nti a mesɛ yɛ afotuo kɛseɛ ma nyame ma na meka kyerɛ mmiraboɔ bɛ sɛ open your eyes then mmiraboɔ bɛ pack your things then give them things to them then come home ɛsiane sɛ woso life te sɛ deɛ bɛn bɛnadiako woanhwɛ yɛ W'adwene yɛ sɛ ɛhɔ na ɛboa wo deɛ, ɛhɔ deɛ ɛntumi mmoa wo. Obi betu w'ase, na wo nso so wobɛte w'anie no, na akɔyɛ te sɛ deɛ bɛn? Bernard Nyarko deɛ bɛn? Ɛdeɛ no bi. Wɔn a wɔn hoɔden na wɔayi wɔn anim no, obiara nsuro wɔn o, obiara mfa wɔn ho nsoso. Ghanafoɔ, yɛnim sɛ wɔn reba a, sakawafoɔ na ɛreba no. Ɛbɔ, ɛborɔn a ɔde ufoɔ na ɛba no, hwan, hwan foɔ na ɛba no? Ɛnneɛ neɛ seesei woatɔ fam yi, yɛbɛkyerɛ cars akɛseɛ, yɛbɛkyerɛ ayi, ayi akɛseɛ, yɛbɛkyerɛ mountains akɛseɛ. Yɛmfa wɔn ho o, but mo a mode mo anim resiesie no, mo a mode mo ho resiesie no, mo a mode mo ho resiesie no, but Emilia Bobi, Onyame dɔ wo. Wo na mahunu sɛ wo deɛ, akoma no ɛduru sɛ wobɛtena dɛm anadwo a, na ato wo ne adwendwene. Nti me nso mebɛwu seyaa bi, me nso mebɛkɔ seyaa bi, sei na yɛbɛyɛ me anaa? Ebeduru baabi, wonnim wu a na wɔahwɛ Bernard deɛ. Wonnim wu a na wɔahwɛ the stars na adi kan no. Saa pɛpɛpɛ na wo deɛ bɛkɔ. Saa pɛpɛpɛ na yɛbɛyɛ wo. Wo Nyame kasamafoɔ, me mete anom yi. Mafe Nyame so yi. Yɛbɛsie me bɔkɔɔ. Obiara mmɛfa me funu sɛ yɛkɔto adonkɔ akɔ akɔsa. Ɛda no duru a, mekɔ me Nyankopɔn nkyɛn. Na momma menka asɛm baako nkyerɛ mo. Ɛdeɛn na ɛmaa Satan honhom tumi sɔɔ Bernard deɛ bɛn? Nyaako ɛkra mu. Ɛsɛ sɛ ɛduru mmerɛ bi no, wɔde ne ho kɔhyɛɛ deɛ bɛn? Obi nim nsa. Ɛduru mmerɛ bi no, Bernard a ɔyɛ tintintinti, wɔyɛ me nteaseɛ, wɔyɛ me mpene, wɔyɛ kukukuku, wɔyɛ me deɛ ɛyɛ fana, mekasa a ɛyɛ fana because ɔyɛ obi a ansa na wɔnye w'asɛm ntom na kyɛ sɛ woboa, wɔyɛ biribi ama no ayɛ dɛn? Ahu no. Ɛti ka saa tintintinti ne saa bold ne deɛ, na nka ɔso ɔfe nyame asɛ, na ɛsɛ nka ɔtena nyame fie. Ɛyɛ me sɛ Ghanafoɔ werɛ fi na ɛmpia abɔntene because yɛfrɛ no Bushop, Bushop, Bushop, Bushop, enti ɛmpia. Mommisa wɔ bi nim sɛ. Ɛneɛ meamusa Bushop, Bushop ɔbaa hɔ no ɛdeɛn na ɔyɛ maa no ɛsɛ wɔmemene biribi ato ne yam no, ɛyɛ deɛn? Jesus Christ abɛfa me akɔ spiritual kɔkyɛm sɛ wei ne Adam, wei ne Eve, wei ne Abraham, wei ne Moses no, I know them. Ɛɛn ɔno ɔse Jesus, then sɛ obi nim no asɛ mode asɛm na ɛrehyɛ no bi sei? Ɛɛn Okay, yɛn sa emu sa Bishop. Me hwɛɛ na me hui na me tee.
I saw it, I watched it and I heard it. Kwaku, ɔbaa bi atan abɔ wo. A certain lady has flatuated on you. Ah!
Obi ne mbeku ne po o. Na sɛ wei deɛ deɛ ɔyɛ deɛ ɔmo de bɛhyɛ wo. Eh abusua deɛ ɛntoa so. Dɛ, ɛdeɛn na Bernard Nyarko baa yɛ wɔ yɛ maa no? Ɛdeɛn na Bernard Nyarko baa ne nkyɛn wɔ yɛ maa no? Ɛkyerɛ Bernard Nyarko bɛhunu sɛ nneɛma a obi nim yɛ ma no no ɛnhyɛ da nsisi so yie. Nneɛma a obi nim kaa sɛ obɛnya nyinaa no ɛnhyɛ da nkɔ yie mma no saa. Ɛno nti wo saa sɛ obɛturo obi nim nsɛm. Eti ɔpɛɛ sɛ ɔbɛsa afa ne nyame adwuma no. But sometimes adeɛ baako a mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔ ha ne sɛ sɛ wonim na wonim. na sɛ wokɔ kɔgye bonsam adeɛ, na ɛduru sɛ wompɛ bie mu a, onua dɔfoɔ, deɛ woamemena to wo yam no, make sure sɛ wobɛpɛ sɔfo bi a ne ho wɔ den na wadeliver wo ansa na woasan abɛfa twerɛsɛm no ayɛ dɛn? Akura. Onua, meka wo asɛm paa. Ansa na woaba abɛfa twerɛsɛm no ayɛ dɛn? Akura. Menyɛ w'adwene sɛ wo deɛ wokɔɔeɛ no, yɛ a wogyee bonsam aduane diiɛ no, woafiri hɔ. Ɛno nti wobɛfa wo Bible no kura yɛ no, ɛno ano woyɛ ɔga. Dabi o, hwehwɛ Nyame nkurɔfoɔ akyira kwan. Nyame nkurɔfoɔ yɛ wɔ papa wɔ ɔman Ghana mu. Hwehwɛ wɔn akyira kwan, ne Nyame mfa wɔn so mfa wɔn nsa ngu wo so, na wɔn nsa ne wɔn mfiri deɛ bɛn? Aduane bi a wɔakɔdie. Onua dɔfoɔ, saa tam no a ɛma saa brɔwɔ, ɛyi, brotherhood, brotherhood, ɛyi, ɔbɔfoɔ ate kuo bi, yɛfrɛ no brotherhood. Ɔbɔfoɔ kuo no a wɔateɛ no yɛfrɛ no Brotherhood. Ɛno na ama stars no nyinaa adwane a Kumarewode stars o, ɛ 90 percent de wɔn tiri ayɛ dɛn akɔhyɛ hɔ. Ɛnyɛ wɔn nyinaa but a lot de wɔn tiri ayɛ dɛn akɔhyɛ hɔ. Na me meka yi, ebinom ba bɛyɛ gaagaa, wobɛyɛ gaagaa no ma ba bɛyi wo nsɛm nyinaa agu abɔntene. Saa na me meyɛ no. Ɛsiane sɛ mese honhom mu hɔ no, me ne wo na ɛte hɔ. Na sɛ wogye akyinnye a, frɛ me papa Kennedy Agyapong na wɔmfa mass, calculator, mmɛ. Mpanyin se deɛ daa ɛkɔso yɛ ane pitire. Na mɛka, Ghana deɛ nipa titiriw biara nni hɔ a wato ne kɔn awu da. Kyerɛ sɛ obiara a ɔbɛwu biara biribi batabata ho, saa ne nsɛm no amanfoɔ de bɛfɔle saa. Na ɛgu so reba nso deɛ ɛso gu so a ɛso de bɛbrɛ mo. Mhm. Sɛ nipa didi wie, nipa nka nsɛm nwie sɛdeɛ mekaeɛ na nipa nso wu a ne kɛtrɛma mporɔ nso firi ɔteasefoɔ. Enti no ɛba saa a ne ɛso yɛ deɛ yɛba yɛma moaso nsi wɔ ho. Egya so TV nie, aha na yɛde mo bɛsi na fa wo nsa tea no bɔ subscribe button no so ma me na ringe bell no. Video no bɛtɔ mu a na aso anya bi na wahwɛ na bɛka abusua no na ɛnyɛ fɛ ne yɛnyini mbom. So ho Paul ama ntam ɔsena dikanfoɔ na fɛfɛɛfɛ ne yɛkɔ ne saa. Sɛ nsuo antɔ a yɛnhyia wɔ pipe ano, sɛ ɛtɔ nso deɛ yɛhyia ma nkwankwan dua ase na yɛmmɔ nkɔmmɔ mmɔ nsereehe. Makra mo yɛbɛsan nso ahyia. Nti abusua, deɛ nsɛm no kɔsiiɛ no,